واہ واہ ہے اللہ باد شاہ ہے کاگلاں دی بیڑی ہے مکوڑا ملا ہے لوگ پہ چڑھ دن تے مارکا ساری وی صلاح ہے مارکا ہی کائی شجا ملا سارا دین ہکے جھا تے کنڈی سٹ کے بیٹھا رہندا ہی ایہ دنیا دا وکھرا ملاح ہئی، مچھی اگر ایندی کنڈ اچ پھس ونجے ہا ولا مچھی کوں چھڑا کے دریا اچ سٹ ڈیندا ہئی۔ ایہو روٹین بنڑائی بیٹھا ہے، نہ ایکوں دھپ دا پتہ ہے نہ ایکوں چھاں دا پتہ ہے، ڈینہہ سارا بیڑی تے رات ساری بیڑی تے، کنڈی سٹی بیٹھا ہے، جال سٹی بیٹھا ہے، جیہڑے ویلے مچھی لگدی ہے اوکوں کڈھ کے ولا دریا اچ بھگا سٹیندا ہے۔ لوگ آندن ایندے کول حال حویلہ پچھدن نہ کہیں نال بولیندا اے نہ ابھردا اے دھپ توں ایندا چمڑا سڑن لگ گیا رنگ ایندا کالا شمور تھی گیا عجیب قسم دا شکاری آئی دنیا بڑی حیران آئی بھئی اے پتہ نہیں کیشے گولیندا اے اے سمدا کیڑے لے ہے جاگدا کیڑے ویلے ہے ایک پر اسرار شخصیت بن گئی لمبے لمبے وال لمبیاں لمبیاں مچھاں لمبی لمبی ڈاڑی ایویں کہ ایک ڈرونی شکل والا اے ملا دریا دی کمر دے کھڑے قدرت دا کرشمہ تھیا کہ ہک ڈیہاڑے ہک بادشاہ سفر پیا کریندا ہا اوں جیلے ایں ملانے کوں ڈٹھا مہانے کوں او ایڈو ول پیا اوں اپنے وزیر کوں سڈے اوں کہ ونج ایندے کول پچھے کون ہے اے کوئی جاسوس ہے اے کوئی پاگل ہے یا اے ہے کیا پتہ کر آ۔ او گیا اوں وڈی کوشش کیتی شجاع ملا جیڑھا اے کونہ الانا۔ او والا اے اونکہ بادشاہ سلامت او تاں الیندے نی پتہ نی گم گئے اے پتہ نی کیا ہسی بس کنڈی ہلائی پے ڈوری ہلائی بیٹھے بس بیا کوئی کم کونی۔ بادشاہ او تائیں پتن تے دیرا لا ڈتا اوں آکھے جے تک پتہ نہ کریساں اگتے کونہ ویساں۔ او اسی لوگاں کو سڈیندا بیٹھے ایں مہانے دے بارے پچھدا بیٹھے ہر بندے آکھے کہ وی سال تھی گیا نہ سائیں کو ایویں دیکھن لگے ہیں نہ ایندا کو گھر ہے نہ تھیڑے نہ کو دھیے نہ کو پوترے نہ کو بالے بس سویرے شام ایئں جا تے کھڑے نہ جھا وٹے دے مچھی جیڑی پھس ونجے بادشاہ سلامت او کوئی والا دریا چھوڑے دے بادشاہ بڑا پرسرار گال سن کے پریشان تھیا اوں آ کے میں کو پتہ کرن ڈو کہ یہ بندہ کون ہے کوئی پرانا پرانا مہانا گولو جیڑی عمر ڈھیر ہوئے جے کوئی دے بارے شاید پتہ ہوئے انہاں آ کے ایک مہانا بیٹھا ہے جن دی عمر سو سال ہے بادشاہ حکم صادر فرمایا کہ ونجو اکسا ڈو بادشاہ سلام سڈیج مہانا سڈیج آیا سی انہاں آ کے سی تساں سا کوئی دے بارے ڈسو وہاں کے بادشاہ سلامت ایندی جیڑی کہانی ہے بڑی پوری سرار ہے اتنی پور اسرار ہے کہ روا ہی دے سی تھوک پریشان ہی کر دے سی بادشاہ کہی یا سنن واسطے تو میں کتنے ڈاڑے تھی گیا نہیں تھا کچاری لائی بیٹھا تو میں کو ہی دے بارے دسا وہ آگے سے ہی اے شجا مہانے سے ہی اے ہک ڈاڑے یہ جھا تے کنڈی سٹی بیٹھا ہک بھاری جی چیز ان دی کنڈی چڑی ایہوں کوں بئیر چھکا تاں ہک صندوق ہئی۔ صندوق جیہڑا ای ہیرے جواہرات سونے چاندی نال بھرا ہویا ہا۔ اوندے اتے ہک انتہائی خوبصورت جئی لڑکی بیٹھی ہئی۔ سردار شجاع خان نے جیلھے لڑکی کوں ڈٹھا گھبرا گیا تے اوں ایکوں آکھیا گھبرا نئیں۔ میں تیڈے نال شادی کریساں اوہاں آکھیا میڈے نال شادی کریسیں ایڈے کوجھے بندے نال ایڈے کالے بندے نال اوہاں آکھیا گھبرا نئیں اوں ہک رومال کڈھا اوں سردار شوجے مہانے دے منہ اتے پھیرا تے شوجا مہانا جڑا ای سونا سوڈا تھی گیا چہرہ نورانی تھی گیا ایویں چمکن دھمکن لگ گیا او اوئیں کو آکھا بھی میکوں نال گھنجل شہر اچ گھن آیا اوئیں کو پیسے ڈتے اوں اکھے ونج ہک محل گھن ایں ونج کے ہک محل پیسہ نال گھدا گال مار گا پیسے دی ہے چند ڈیاں بعد سردار نواب شجاع خان مشہور تھی گیا شہر دے وچ سخاوتہ کرن لگ گیا ٹکر پکن لگ گئے بادشاہ ہن گال سندا بیٹھے بڈھا مہانا گال سندا بیٹھے گال ٹردی ٹردی بادشاہ تک پہنچ گئی حاکم وقت نے شجاع نواب شجاع خان کو سدا اون ایندیاں دانشوری والیاں گالیں سنیاں ایندی مال دولت دھن ایندی زال دی خوبصورتی اون ایکو اپنا وزیر رکھ دیتا جیڑھے مارکا پرانے وزیر ہن نا ساریاں دا دل بے ایمان تھی گیا انہاں آکھے کوئے نہ بھائی اے تاں اج آندا پئے اساں کوئی ویہاں سالاں توں ہیں کوئی تریہاں سالاں توں ہیں کوئی پنجاہ سال توں ہیں ساڈا حق مریسی لہذا ایکوں کہیں طریقے کڈھو انہاں بادشاہ کو ایکڑے اطلاع دیتی کہ بادشاہ سلامت ساری وستی دا جڑا میٹھا کھو آئی او سوک گئے سردار شجا خان کو آکھو کہ پانی دا بندوبست کرے کھو کو چلاوے

انہوں نے وقت گیم کی تھی انہوں کو پتا کہ بھئی بھئی نگری دے وچ ایک بوہر دا جنگل ہے جہاں دے جن نات دا قبضہ ہے انہاں بادشاہ کو اتنیاں تلویاں لائیاں کہ بادشاہ سلامت اگر اساں اپنے علاقے دے وچ نا کلمہ لاؤں نا بوہر دیاں بڑی گھاٹی چھاں ہوں دیئے جنج بندان دی باندھ دیئے جانور باندھن زناور باندھن بادشاہ کے لاؤنا چاہیے ساکوں اوں آکھیا او آن ہکو نواب شجاع خان سگدا اے بیا کوئی نی آن سگدا۔ شجاع خان صاحب نے کوں نے حکم طاری کر ڈتا کہ تیرے کول چھے مہینہ دا ٹائم اے ونج کرنگ گھینا او سئیں گھوڑے تے چڑھا گھوڑے تے چڑھ کے مر کٹ ٹر پیا۔ اوکوں زال آکھا کہ ہکو کم کریں جھنڈ نی وڈے وڈے بوڑھیں دے ہیٹو گھوڑا بھجا کے لنگھے ایویں ٹردی جا تے جھٹ ماریں جیڑا پترا ہتھیں آوی جیڑا بور ہتھیں آوی اوہ چھکی آویں گھوڑا بوہڑ دے ہیٹ کھڑا میں نہیں اوہ کہ ٹھیک ہے سردار شجا خان نے گھوڑا بجایا ہاتھ ماروس کش ہتھیں نہ آئی بھلا بجایوس کش ہتھیں نہ آئی تیجی دفعہ کھڑ کیا کہ بندے ہیں لڑی تے نکلوں گھر اے لڑی بدی

اطلاع ملی کہ شجاع خان نواب شجاع خان آ گئے جی ٹھیک تریمے تھی نال لائی ودے بوئڑ دے کلمہ تے کونی چاہیے ودا خوش تھے سارے وزیر میں بادشاہ سلامت دی چھٹی کرا رہے سی خیر سی مارکا وہاں کے بوئڑ وہاں کے بوڑی بھائیاں اون نکی جڑی شیشی چاہیے اون پانی پی آیا چنجی کل کو ٹکا دیتا اون تریمت نے وچ دو قطرے خون دے سٹے جتھا جتھا قطرہ پانی دا ڈھاندا گیا اوتے تھی بوئڑ جمدی گئی مارکا مارکا کسا چاس رہندا پے تے کسا کو شیعہ ضرور کرے

ہک ڈیاڑے اوہ ایندے گھر گئی اوں آکھیا اچھا ایویں کر میکوں اپنی نوکرانی رکھ چھا اوں آکھے کوئی نہ میں تیکوں اپنی نوکرانی نہ رکھدا اخیر اوں تریم تنگ تھی کہ آکھیا اوں آکھے گال سن تو میکو جتھوں گھینا آیا ہوئے نا دریا چوں او بیڑے چوں نہ پایا ہوئے صندوق نال میں کو اوے صندوق اچ بند چکر میں کو ونج کے اوے جھا تے چھوڑ چا جتھوں تیں میں کو نپائی توں جان تے تیلا جانے خدا۔ اوں آکھے ٹھیک ہے۔ بڑا خوش تھیا کہ بھتری میتوں جان چھٹدی پئی ہے۔ مارکا صندوق اچ پایوس اونویں جھا تے گھن آیا جتھوں صندوق نپیا سی۔ قصہ مارکا مکدا پئی تھا ایں۔ بس جیہڑے ویلے اتھاں آیا صندوق اچ تریمت کوں پایا دریا اچ سٹن لگا۔ اوں آکھے بادشاہ سلامت۔ تریمت نے ایں کوں آکھے کہ بڑا عرصہ کٹھے گزارا سے۔ ہک دفعہ رج کے میکوں اپنا چہرہ ڈیکھن ڈے سردار شجاع خان نے ایویں منہ اگاں ودھایا اوں اوہو رومال جیہڑا پہلے ڈیہاڑے پھیرا ہئی نا تے اوہو رومال ولا پھیر گھدوس تریمت کوں دریا اچ سٹ ڈتا سی تے جوں ہی پچانٹئ تاں اوہو شجاع ملاح ہئی جیہڑا ڈیہاڑا پہلے ڈیہاڑے کھڑا ہئی ول بھنئ اپنی پہلی زال ڈوجھی زال کولوں اوں دھر دھر کیتی اوکئ کیا چوڑائیں جیہڑا میڈے حویلی اچ وڑا آندئ۔ اوں آکھیا میں سردار شجاع خان ہاں اوں آکھیا میں تیں تو کوں دا نوکر ہی نہ لگدا دفع ہو ونج اوں بھجا چھوڑے بادشاہ کول گیا تے بادشاہ دھکے ڈے کے بھجا چھوڑے ولا ول لائے اونویں جھا تے جتھے وی سال تو بیٹھے اے پانی دی گاو دے وچوں اپنا بخت تخت تے عورت کو دوبارہ گلیندا بیٹھے تے اینکوں لبھدی نی پئی۔ ایندی موت فوت اتھائیں اے۔ مارکا او شوجا ملا اتھائیں ڈوری ہلائیندا بیٹھے۔ اساں اتھاں انہاں دا کھتی بیٹھے ہیں قصہ۔ قصہ گیا جھر کوں۔ اساں بیٹھو سے گھر کوں۔